Por surgi problema tékniko, mi no sa kiko unda e problema por ta sinta, pero mi ta masha beniut. Nos tin Lionel Beck, Lionel Martijn, laga nos wak kon e audio ta. Lionel, bonochi un bia mas. Bonochi un bia mas. Eso! Awor si e ta duidelijk. Si, tur ku tin. Tur ku tin nos ta warda, nos ta warda e otro dos invitadonan, Ruth Sumila i Sulaika Drenthe. Bo sa manda e link si pa Sulaika no, pasobra mi no tin Sulaika su number. Lionel, bo ta tendé mi? Sí, mi a tendé bo. Ah, ok, ok. Sí. Mi kere ku Rutmila òf Tasmeen ta mand'é p'e. Ok. Mi ta spera tur hende, tur hende subi, subi mas pronto ku ta posibel. Manda un komentario, bisa bonochi òf whatever, pa mi mira kon e ta sali. den den den programa. Si e ta sali como user di Facebook of of por fin ta sali nomber. Shownan bonochi bonochi un bia mas. Bo comprende que men ey no stay ne si a tey awor si eso pa mira ta tin un fayo un fayo un fayo tecnico straño si.

Sali na vanguardia di e hende caribes ku a biba aki na Europa. I hoy en dia tambe nos ta sali na vanguardia di e latinonan. Dus i oga ta su kombou pa mi si pone hopi kon ariba agenda di gobierno y tambe nos a trabaha hunto cu otro organizacionnan pasobra ya hunto no ta yanda subí pero nos ta haciendo un proyecto paskina toch nos keda sirbi nos hendenan. Ok. Dunabo un idea, nos ta un organisashon ku nos ta mester nos porta en susidio, nos ta traha hopi ku boluntario, anto ora nos tin proyekto nos ta yuda hende pa hasi e trabou pa nos òf ku nos. Awor aki nos tin dos, tres proyectnan interesante ku ta pa un aliansa wunde nos ta juntu ku algun otro partners, manera Humanitas, Nakedness Health ku algun otro mas nos ta forma. Lionel, Lionel, abo tin kòptelefoon? Sí, mi tin. Pasobra e ta ketu bai zona dòbel. Tur hende ta reklamando ku e ta zona dòbel. Òf bosnan tur ta den e mes ku gebou? Awor. Ya, ami ta haña kos masha, masha straño mes. Na mi wak kon Rutmila ta zona. Rutmila, bo ta riba mute. Promé ku nos sigui. Rutmila, bonochi. Bonochi. Ok, Rutmila, si mi ta tende bon, tòg? Mi ta spera. Mi tambe ta spera. Mi tambe ta spera. Mi ta haña. Mi si Lionel ta zona echo dobbel. Mi ta kere, mi ta kere kere ku nos telefòn ta konektá ku Facebook. P'esei mi a pone mi mute pa mi wak, pasobra si escucha tur e lijn bo ta tende e echo. Ok, ya, ya. Ya, mi no mi no ta komprende ta kiko kiko por ta e e kaso. Mi ta haña mi ta haña el hopi hopi feo. Martin, Sí, Martin, Ru- Martin, yo, mi yo to rende ora ami te papia. No, esei esei no ta e kaso.

Ya, ya. Mi ta klink bey. bey. Ah, bo ta klink un ti, bo tin e echo, pero bo ta klink un tiki mas mihó. A mi no, a mi no sa awor aki, mi no por sa kafó mas ta kiko, kiko por ta e, e, e problema. Bo komprende ke men ya, ba wak ku si a lo largo e ta drecha. Ok. Lionel, atrobe Ba splica nos kico um, Stichting Okan ta para pe. Uh, Ruth Mila, um, Ruth Mila ta, uh, a splica kico su funcion ta bena Stichting Okan als, als uh, vrijwilliger. Toch, Ruth Mila? Klopt. Si, um, nos ta wardando riba Sulaika drenta, paso Sulaika no a drenta ainda. Bo sa manda link pa Sulaika? Sí, anto Lionel, kiko Stichting Okan ta ofresé nos hendenan, pueblo, nos pueblo Antiano? Lo cual nos ta ofresé siemper ta cu nos ta scucha. Kemé di hòpi bia hende ta bèl nan ke konta algo òf nan ta bisa bo kiko ta pasando den Hulanda anto kon nos por duna un ayudo òf kon nan por yuda nos. I tambe tin biatin hende no ta logra riba nan mes forsa. Nan por biba un bida trankil na Hulanda, anto nos ta duna brinda un ayudo. Anto hopi bia e kosnan ta tin dia bèrdì, kas, sèn, òf tin bia problemnan relashonal òf ku yu, ku skol. Diferente área Konbatí tur e i kontestá e preguntanai. Nos tin Open Care. Anto vei Open Care nos tin bon pabinan i trato sosial ku ta por yuda nos hendenan pa trese nan bèk riba e bon spor. Oke.

pa nan por registrá nan mes, asina haña un BSN number ku nan konsnante kumsa kana. No, Feuille Dna nos ta yuda hende nan ku no tin esei, despues nos ta ya hiba nan ku nan por buska un kas i haña un entrada. Ok. Sea e trabao of otro ayuda social. Mi ke men Stichting Okan manera manera pika pika ta bisa pika pika no ta makelar pika pika no ta banco dus un tin capital cu por fia. Ey ta bon pa bo Vicente delanta con costa de otro si cuando tin cierta expectativa cu bo no por cumpli cune. Ya. Shownan, un bia mas, Liesje mi amor con ta, ya, e e egos, e kalayo nel mi no ta komprendé ta dikon ta ami so no tin e ego, mi mi mi no sa mi no sa kiko kiko ta e e problema awenochi ku e zonido. Bo komprendé ke men nos ta ban ku Zulaika, Zulaika tambe tei Em su laika bonochi wel como mbia mas anto su laika si su laika ken ta su laika Lucas anto kiko su laika su funcion binnen stichting okan ke men den stichting okan su trabou okay okay su laika ta masha alegre y sta gusta anto mi mi mi ta gosa den stichting okan ta vrijwilliger Anto seka Ok. Seta mi funshon. Ok, seta bo funshon. Ku kiko estando na Stichting Stichting Okan kiko bo por yuda nos hendenan kuné? Loke mi ta yuda awan e kuminsa ku e pochi chèk.

E hende ta yega gewoon na Stichting Okan, na Fundashon Okan, pidi yudansa òf tin ku traha sita, òf dependé ta kiko e kaso ta, nan tin ku akudí na sierto persona. Kon esei ta bai? E por bai di hopi forma. Manera mi a bisa e primer, ku por bai di gruponan, kaminda tin gruponan.

Sí. Anto bo ta yuda nan awor? Ok. Si e persona mester yudansa, e traha un afsprak. Kuantu dia ta dura promé ku e tin un sita serka bosnan? E no ta dura dia. Pasobra e ta bai base di ku e hende tin tempu tambe pa bo hasia kuné.

Cu di be tereno di Potchefstroom nos tin como trinta boluntario cu ta yuda nos haci e Potchefstroom pa hendenan. Mi ta hañando por lo menos cinco app. Den mi app awor aki nan mi hendenan ta bisani cu nan ta haya e e audio hopi vervelu nan ta haya e tema interesante nan ke sa mas pero ke audio asina aki e ta bira vervelu mi por comprende pasobra e unico cu ta zuiver cua audio ta mi. Anto bosnan ku tin ku splika nos hendenan e kos ta bira ferfelu. E ta bira iritant pa esunnan ku tin ku skucha. Ya, mi ta stèl vos. Si abo paga bo mikrofon, e ku bo hasi un pregunta, e su nomber ta sugerí. No, e cos ei nunca no a sosode, Lionel. Ke men cu mi tin cu paga paso ta di mi so ta zuiver ta bosnan tres. Mi no sa ke tin di haber cu bosnan internet, mi no sa. Pero tegelijkertijd tambe mi ta hanja straño pasobra Facebook ta pone user. Wak aki, atrobe bo ta mira user facebook user no ta e fout na bosnan ki men e hende aki ta skibi pero e nomber dje e persona no ta sali mi kier a puntra si e programa aki nos no por hasiele un otro dia. Den su ma. Diami su parti mi ta weleg. Ablif? Diami su parti mi ta weleg. Ok, pues a wak. Djaluna mi tin un programa, djamars tambe. E mi kier sa djarason mi no tin. Mi no sa si nos por hasi el e djarason mitad di ocho. Manda mi ku e mea kèn, si bo ta wende okidoek. Oy yu? No, ke me Rutmila, um, abo, abo tin, abo tin um, zorko kun meinta. Si, pero mi ja, ora mi sali, mi bai traha. Ok, dja rason, ke me dja rason abo no por. Mi ta bai purba si mi best mi ta purba eerder. Sa bo best mi do. Of bo ta prefera djaweps? Ya, djaweps si ta tin mas fleksibel. Ya. Ok. Mi no por djaweps. A te? Pero hu start tin?

Ok, ah, ke me ore abo. Dja razón mi tin over di potch check mi nos tin un algun elo punt anto un di nan nan ta spera ku mi tambe ta presente dja razón ocho ora. Ja, no, Ligia, Lisha ta pone, Lisha Chacuto, pero Rita a meinta ami no por. No, mi ta papiando di dja rason mi ta ri ocho. E ora Christian pa pica pica. Anochi. E ora mi ta ri ano, ocho, si, djanochi. Dus no me hinta. Ya, mi ta kere ta mas mihó anto ban wak e ora ei cu e problema aki ta wordu solucioná. Mi ta keda masha masha straño, pero ya e problema no ta sinta djaki banda pasobra tur hende ta scuchando mi bon bon, ke men mi no sa ta dikon bosnan tres e ta echo. Mi no ta comprende, echt mi ma nos a purba atrobe di bai di nobo live, pero mi ta haña e cosa increible. Lo mi check cu souiso. Ya unda nos rendi ta rendi lourens na corsou rendi lourens na corsou pero mi tin un par di aña caba Licia ta hasi e cosa ki mi mes mi zorgemen mi ta haña e cosa ki straño dicon e ta asina pero dat doe ta ni tu nos Ta un niu uitdaging, manera ta bisa, wèl nos ta ban ban wak kon nos ta solushon'é pa nos por brinda lo mehor manera semper pika pika ta hasi. Sigur sigur. E ora nos ta tene, ablift? Bisami Zulaika. Ku wak di e zoom e ta hasi mes ku nos? No, nos no ta traha ku zoom. Nos no ta traha ku zoom. Nos ta traha ku screen yard, pasobra E ta un provider veilig. Ta p'esei nos ta traha kuné. Pero et kom gud, djerason anochi mi tera i ocho shonan, atrobe ora bosan tin un sita ku Pika Pika Talk Show, Ruth Mila, Sulaika, Lionel, por ta por ta den lat nei bo por pech eve anto sali apo bek. Bo comprendé que me na uh, vigilá e ora y kiko ta kiko e ora. Pero mi te kere pa nos, pa nos uh, seguidores cu tin e necesidad di mas informacion, lo ta bon y um, atrobe di mi parti mi ta gusta um, profenios, um, algo profesional, anto asina toch brinda nos, nos seguidores toch. un programa optimal audio y visual ke men djarason anochi mitá ri ocho. Eso, Yadira, danki. Bon, masha masha danki, sorry un bia mas, mi sa ta na un defayo tu sinta, pero nos ta ban traha riba dje. Sigur sigur. Bon siman. Bon siman alvast. Sigur sigur. Eso.